Tuzan ah kan ruah ṭing dingmi thawngṭha cu Rom a ngan pakhat caang hleiruknak hin ka van rel lai. Thawngṭha bia cu ka zahpi lo. Zeitintiah a zummi aho paoh khamhnak caah Pathian huham a si. A hmasa ah Judah mi caah a si i Grik mi hna ca zongah a si ve. Pathian nih thluachuahva duhnak kan pekpiak ko seh. Nan Khrihfabu nan dirhnak hi February kum thong ni le kum hleiriat ah khan a si. Cu ahcun CBC USA ah khan GS ka donghnak bik ka ṭuan a si i hmai ah khan a si na vialte in keimah kha kum thong hnih le kum hlei sarih December ni ruk ah Kawlram ah accident ka ton caah khan Rangoon ah thla khat sizung ka kai i cu hnu ah ka rak tlun ka te ti hrawnghrang ke sala mu vaya hika hin Khrihfabu nan dir hi Khrihfabu nan dir hnu ah hin kei kha khati ke accident in recovery caah khan caan tam ka lak ve i tam deuh nawn caan ka lak hnuah khan Indiana police i ka office tu ah khan cun koyah ka dam tlin hlan in orhlei pakhat lawng in motor ka mong i Indiana khan hi hnu deuh ah khan zung ka kai le asinain tu in Khrihfabu tlawn ding kai chiami kha ka tlawng manh hna lo i Cucu nikah Khrihfabu nan dir zongah khan kan ṭawng ve manh ti hna loh tiin ka chim lai. Khrihfabu CBC usa lomi zong kha thawngkam kan theih ahcun hi kan ṭawn lengmang hna. Le keimah zong nih khan ṭawn dingin ka van i ruahmi kha nan si ngai ko nakhin kan ṭawng manh hna loh. Le tutan hi Pathian nih caanṭha a kan pek i hi tluk in zawt le fah a tam tuk ko bu ah hi pulrai chungin luatnak a kan pek cio i tutan ah lunglawm tein tonnak kan hmuh cah hin Pathian min thangṭhat lo awk a ṭha lo. Kawlram lei ah za le kanmah Chinmi chungin maw za le sawmruk le pasarih hrawng pastor an thi hi pulrai in ka ruat lengmang. Zeitindah cutiang tiangin Pastor le evangelist oh evangelist le RC priest pawl zong telin mu za le sawmruk le pasarih an thi cu. Zeitindah cucu hitukin Pathian ram ca ti i kan miphun i thla kan cam lioah kan rianṭuanpi hawi hna an thi hnga timi zong khakhat lei ah ngaihchiatnak kan van tuar i cucun an thihtakmi hna chungkhar zong pastor cu nan theih bantukin Khati i Pathian rianṭuantu sinak in biakinn in thawh law mitein cawmkenmi pastor hna an van thih hnuah zeitluk in dah an nupile le an fale kha harnak an ton lai timi cu a hung fiang tuk. A bik in atulio Kawlram dirhmun nih khan tam tuk harnak a kan pek caah khan ruah ahhin ngaih a chia tuk i cuti ṭhiamṭhiam in kan miphun lakah thlantlang te hna zongah thil a cangmi vialte nih hin khi fak tuk in kan thinlung a hliam kei zong ha ka hliam uh, kan ti ko lai thlantlang ah si innlo kan neih chun te zong kha kang viar cio cu mu le khati bantukin an ngol lo i uh, atu a foi kuanak uh, atu kan van duh ṭhanmi atu zong a kang lio ti sawai ti bantukin thil kha kal in kan miphun lakah zawt le fah in tamtuk kan thi sual la maw ti thinphang tuk kan um pinah ralhrang ruangah kha dirhmun kan phanh tikah kan miphun hi a ngaihchia tuk lekha ca khan pumpak cio nih zeitin nan tem timi cu ka chim kho lo ka hngal lo nain mi tampi kan ngaihchia i kawlram ah A um kho lo in thlantlang thlantlang khua khi thonghra leng a ummi khua a si i cucu an zaam dih tikah thlantlang peng khuate ah a tam bik cu inn ihzaunak hmanh ṭha lomi mu cuka hmun ah an um. Cucun ah, khati i ah, Mizoram ah thong kul le thong nga hrawng ti in an chim le hi ti pehtlaihnak kan tuah peng i ti. Cutluk tiang cun Mizoram ah khan India ram ah an zaang. Le kha ca khan kan miphun dirhmun ruah ahcun lung a fak tuk, ngaihchia tuk. Ramtang ah university siangngakchia kai cuahmahmi bawlphen tein fimnak in nunnak ka hawl lai tiah a ruatmi kan mino ṭhaṭha Master Aung mi zong an si cu mu. BSc a kaimi, a awng cangmi, a kai liomi ti bantuk kha pawl kha an hriamnam khi nunnak caan hmanmi ballpen kha an chiahtak hi meithal tlai a hau i CDF ah ṭang in le CNA ah lut in khatik khan ral an to i atu lio hna dirhmun le bang cu hika lei ah tengkiving hna lunglawm tuk in kan hmang ko nain an ni ahcun ramtang ah ei awk hmanh nei lo zeitindah kan hrut dir lai ti awk zong thei lo khuasik nih le hongtla khual le hongki angki a hruk ai awk zong an bau Cucu a zaammi vialte zong kha tluk har in Thlantlang khua Thlantlang khua hna cu mu Thlantlang khua hi rianrang tuk a ṭhangmi Lairam ah cu a si i cu i Thlantlang a thin le lung timi inn vialte kha inn zahnih le sawm kua reng lo saruah ka ti cutiang cu kaang i zeitluk in dah ngaih a chia si cucun a kangh hlan i vei hna ah khan khuate hna nih um ko cu ni ni khat a ṭha lai i inn le lo zong kan nei lai kan kir te lai timi ruahchannak nganpi he an um nain atu ahcun kha ruahchannak he ummi vialte chungkhar kha thlantlang kir zongah umnak hmun riahnak hmun ṭhutdirhnak hmun nei hlei lo ding an si tikah minung kan sining taktak i van ruah ahcun ti tuar khawh lomi dirhmun ah kan um caah ngaihchiatnak a fak tuk i Christmas hi tluk i kum khat ah kan ngaih tukmi hmanh hi thingtang ramtang ah le khi ihzarnak a um lomi hmun ah a hmang ding an si tikah khan ruah ah ngaih a chia taktak a si. Le kha ca khan uh, hi bantukin atu lio caan ah zeipaoh kan chim tikah lai lei kong kha chim lo awk a ṭha tawn lo i hi ti te hin hmasa teah zeitluk in dah kan lung a fah i zeitluk in dah kan ngaihchia timi tu kha vai ah van langhter ka duh i lai leimi ca hrimhrim ah hika lei Pathian nih thluachuah an pek hna i a si khawh chungin ṭang u timi kha chim ka duh i hi ralkap hi cu khi vai ah Lairam in kan ṭhawl khawh hna ding tiang kha Khrihfa biaknak zong nih pastor zong nih kan ṭan a hau ti kha chim ka duh. i a cheu nih cun biaknak kan si, thlaraumi kan si, hi bantuk cu tuah ding kan si lo ti khan nan ruah men ko lai. Sihmanhsehlaw a ngaingai ahcun mi kan that la kan ti lo. Sihmanhsehlaw a kan thattu ding cu kan i ven a hau cu. Tifen kan tuah a hau cu. Maw cu ruangah a si. Le kha cah khan kan Lairam in kei ka duh ding ahcun te hmun tampi a biachim caan zong kan nei lo i nan sinah chim ko ning law kei cu vai ah Lairam in si khawh chungin daw i cucun Kawlram a buai te lai i nepiro hna khi vai ah min awk hlan te pawl nih rakap ṭhaṭha tamtuk bom ṭhaṭha he an nei khekhe lak khi har ngai te lai sim an si lo cozah cawlcang ning a ṭhat lo tikah khin Lairam hrawng hna ṭha te kan kilven khawh tikah cun vai ah independence zong te kan puan te ko la tiang khi ka ruah independent kan puan lo manh zong si le chinrun vari na chak le pau tha tein kan lai ralkap le CDF pawl hriamnam pek in hriamnam tu pek kho suam in khati tan in hi federal democracy kan ram uknak ai thlen tikah khakha cu fiang hlang tein kan hmuh ve i kawlram mi nawlngeihnak kha kanmah Chin ram zongah a zat cio cu kan neih khawh ve ding tiang khi hi tluk in harnak kan tonmi nih a kan pek khawh ding kha kan i zuam i Khrihfami vialte zong nih thla kan camṭi hau timi kha pakhatnak ah ka ruahmi si. Cucun khatik khan ka van pial deuh i keimah rian ka ṭuannak zawn khan hiti harnak in a um e ti ka van timi zawn te khan ka van pial ko nain Khrihfabu nan dirh hi Voi atu a voikhatnak a phanh zungzal khan kai lawmh tuk ning cu khi Khrihfabu dir lo cun a bik in ka ruahmi cu tuzan i thla kan campiakmi hna kan fale kha Jesuh Khrih hngal loin an tlau bak ding a fiang. Nu le pa ngaingai nih cai kan pe kho lo. Le cucaah cun Khrihfabu a dir tikah hmunkhat te ah mitawm an si zong khati khan vai ah siasama te nih cawnpiak in ṭha tein Khrihfabu dirhmun Jesuh Khrih thinlung bu tein hngalh bu tein an ṭhanhlen ding kha a rak va pit tuk caah hika ram ah khi Pathian nih thluachuah tampi kan tong i hiti in Susi rian a ṭuanmi lawngte nan si Susi rian bang hna cu Laimi kan caah, Chinmi kan caah Pathian nih a hlar tein thluachuah a kan pekmi vanma hna a thlakmi si ti kan ruah cu mu. Atu a tlawmpal a van thleng i ar zuatnak lei ti bantuk hong um i cu zong cu Chinmi kan caah Pathian nih lam pakhat in khi kan ṭhanchonak dingah a kan serpiakmi si. Lekha ca khan hika hmun ah Hiti Pathian nih thluachuah pek in rian nan ṭuan lioah khatlei kam i Khrihfabu ngei lo i khi zarhpini pum kho lo i nan um i khi Pathian nih nunnak a kan pekmi kha amah he i pehtlaihnak caanṭha ngei kho loin nu le va hmanh kha vai thlacam ṭi caan hmanh kha nan nei kho lo cu mu. Kha tluk tiangin rethei rian nan ṭuan lioah thlaraulei nan bau ve a si cun nanmah caah khan cun zeitluk in thla fak tinak hmanh in nan fale kan fale caah a fak tuk ding a si. Khrihfabu nan dir kha kan lawmhpi tuk hna timi kha van chim ka duh fawn. Cucun nizaan zongah khan ka van chim pahmi pakhat a ummi zei thla si lo cun khi Jesuh Khrih kong kha ka chim. Jesuh Khrih minung zakhat ah zakhat a si, zakhat ah zakhat Pathian a si timi kha nizaan i si cung tete in i pumhnak zong ka chim i cu zong cu tlawmpal van chim ṭhan ka duhmi a um. Le khakha zeicahtiah cun Khrihfa kan sinak zawn in kan fian ve lo ahcun ti Khrihfa kan sinak hram a fek kho lo. Le Khrihfa kan sinak hram a feh khawhnak hnga ding ahcun kha bantukin chim a hau i khati i Jesuh Khrih kong kan chim tikah Jesuh Khrih can ai ah zei kan ti lai rianṭuantu pastor kan kong zong hi tlawmpal cu Khrihfabu thar nan si tikah chim a hau rua tiah ka ruah. Jesuh Khrih nih cun Hi vulei ah a thisen in a nunnak in Khrihfabu cu a dirhmi a si. Khrihfabu hi LCBC hi Khrih pumsa tu nan rak si. Zumtu hna Jesuh Khrih zumhnak he ai kom hawi in hmunkhat ah Fati Pathian thangṭhatnak a ngeitu mi kha nan si. Cucaah cun cu bantukin Khrihfabu LCBC nan dirh tikah khan caan tampi cu minung tuahmi khi lawhter tuk sual hlah ti khi chim ka duh. Minung tuahmi si lo, Pathian nih a tuahmi si, zumhnak in tuahmi si. Hi ah hin pastor nan nei colh i pastor kha tuan tein nan nei i Reverend Doctor Bawi Bik Thawng nan nei. le hi zong ah hin tlawmpal ka duhmi cu teh pastor kan kong hi a dang nih kan chim lo ahcun amah nih cun kong chim ngam nemmam na lo maw zeicahtiah cu pastor riantuan hi a rak har ngai kum sawm thum pathian rian ka tuan i khrihfabu nih thla nan kan campiak cio caah miphun hawi hna nih thla nan kan campiak caah kan si kum sawm thum riantuan hi a rak ol lo zeicahtiah cun tahchunhnak ka chim lai pastor cu ti lo a tuahmi fangar bantuk khi kan si le vaya kan lo tuahmi hmanh cu facang lawng a cingmi si loin kum khat chung hmah i facang a cing i cucun biahrum hna bete hna cucun ralawn hna a dangdang supsak cinchih thup i cucu lo a tuahmi kan si. facang a zun a til a phan hlan paoh cu pastor cu thangṭhat kan tong lo kawm hna za kan zun kan bauh ko nain pastor kha thangṭhat kan tong lo zeicahtiah cun pastor cu facang taktak zun a cut tik lawngah khin sau tuk hnga hnu lawngah khan aw tiah lawmhnak a hmumi kan si i Khrihfabu nih na kan theihthiam a hau ngaimi cu Macu facang zu na cut hlan ah khan pator tampi cu Khrihfabu nih thangchiat kan tong. Le aho paoh kan caah Pathian rian ṭuan ding i pek kan rak ngaih la tukmi cu mi nih kong ceih penmi si kha a har tuk. Zeicahtiah cun Lairam ah ti ko lo cu ka ti theo. Lai lei ah pator cu thawhlawm in a kan pek cu facang in a kan pek cu kan la kha kha case in a kan pe lonh cu lai lei thawhlawm thawhlawm a kan pek tikah facang cu zalak kan tei ko nain a rak pawimi cu ti pastor kha khi khrihfabu cheukhat khonghal lo nih cun kan cawm hna kan tirawl na ei ti tluk a kan ruah cu minung sinak ah pasal cio simi nih ti kha bantuk nih hmuh kha cel awk ṭha bak a rak si takhat um ve ne cucah cun khrihfabu ah thawhlawm hna nan thawh tikah Pastor nih khati bantukin khi a eidin tiangin cu bantuk a cang ti kha hmuh lo khi a rak har tuk i zeiti si hmanh ah pastor he Pathian rianṭuantu he kan dihlak in khati khan vai ah Khrihfa upa he Bawipa rian ṭuanṭimi kan si Pathian ah pumkhat kan si Khrih ah pumkhat kan si timi a ṭhawn kha Khrihfabu cu a rak nuam cang Cu a ṭhawl lo ahcun pumpak nawn in i ṭhen nawn in mi hmuhning ai dan ahcun Pathian i telnak thlarau thiang rianṭuannak kha tam nawn a langh lo ahcun Khrihfabu kha a rak har ngai ve timi kha chim ka duh. Cucun evangelist cu an van a ṭha ka ti lai maw, thluachuah an hmu ka ti lai maw, zeicahtiah cun uh, an ṭuanmi kha an zul colh an ti cang okay an ṭuanmi an zul colh i tharrang tharrang a cingmi bantuk an si tharrang cin cun an thei ko caah thlang kum khat thlawh i facang zunmi kha tharrang cu kum can ceu lawng ah khan a za i khi voi ah an zun colh lengmang caah le evangelist cu Pathian nih khatlei ah thlawchuah hna le khakha Khrihfabu nih hngalhthiam lo ahcun khi voi ah evangelist bantuk in pa tor kha khi voi van zu nih cucun a voi ah buk ah rawlruk ah van rawt peng ding phun i van ruah sual ahcun Khrihfabu kha nan tha chia lai kha bantuk ka pa tor kan si lo a harmi tampi kha kan tuar ve hnu lawngah khati khan Pathian nih a kan ruahpiak vemi thlai kha kan zuin kho timi kha chim ka duh le cu keimah zong nih hin ka von chim cang bantukin kum sawm thum Pathian rian ka ṭuannak ah khi si experience ca mu chim ka duh ve mi cu ka ngaih ngai mi cu zeidah Pathian rian ṭuan a nuam cem ti cun thawngṭha rak chim i Zumlotu hna nih lungkhennak an neih i Jesuh Khrih zultu an rak si caan he kan neih i maw kan ton ve ahcun cucu a rak nuam cemmi a si. Le cucu zeicah thla si ka chim duh tiah cun kanmah Khrihfa kan sinak zawn ah khan zeitindah Khrihfa taktak kan si timi zawn kan fian venak pinah tahchunhnak hun ka chim duhmi si le thongkhat le uh, zakual a sawm riat kum riat ah hin BD ka di i atu cu MDF an ti i Cucun Laitlang kan tlung i TABC kan timi kha ai ṭhen rih lo. Zophei Baptist Association um rih lo, Lautu Association um rih lo, Mara Association khi um rih lo. TABC ti khin kan rak ummi khua sawmriat le khuriat kan ti ko lai. Khrihfabu sawmriat le pariat hmun khatpi ah rak ummi rak si lai. Cucu vai ah thokhat le zariat zakua le sovre kum kua ha phai khua khin vai ah TABC youth camping an rak tuah camping an rak tuah i cawnpiaknak kan rak tuah cu cawnpiaknak kan tuah i nikni ni in kan thok i zarhteni tiangah hrin ṭhannak a fiangmi an um bak lo kan va ṭan khawh ning thawng ṭha chin Biatak tein thawngṭha kan chim. Khamhnak kong hrinṭhannak kong kan chim. Cucun program kan chimnak dih hnuah pastor nih ṭhen in group in kan ṭhen hna an chimh hna. Lungfiannak an nei naisai lai. Mi tampi nih le mino tampi nih le tutan i zuning sei ka si hi bantuk dirhmun ka ummi hi tutan i hrinṭhannak ka hmuh lo ahcun khi vai a si kho lo ti bak in rak rat kha si ve ṭung. Sinain hrinthannak kan timi kha kanmah tuah khawhmi rak si nai sai ṭung lo le thawngṭha cu kan chim len ko nain an fiang ti lo lungre he theh khawh ning sinain Pathian nih thlarau thiang nih khua kha nih zarhte zan ah cun thawngṭha kan chim cawnpiaknak kan van tuah cun mi kha pup tiah an van i fiang i an i nuam tuk cang an mit au khora kha an i nuam tuk cang mino thlantlang peng minung zathum le sawmruk le pakua a kai men rak si cu ahcun hong fiang ngaimi cu zuining sai timi pawl kha a thaizing a pumnak kan van tuah tikah cun minung hleiriat nih teteng kha nih cucun biakinn silo in phi phaikhua sianginn ah a donghnak bik zan pumpeknak kan tuah tik cun Jesuh Khrih hi tluk in hngal loin kumsan sausau tuk kan rak ton len hi tiah ngaihchia mitthli tla in lungzur in a ummi a ṭakmi he sianginn khat in rak si. Cu ahcun ka chim duhmi cu Pathian a ka dawt ve tiah hiti i pastor rian ka ṭuan chung ah ka ngaihmi ah ai tel. Zeicahtiah cun mi tampi hna nih Jesuh Khrih an cohlan tluk i a nuammi he a um lo. thawngṭha kan chimnak a mu cuti ṭhiamṭhiam in khi vei ah hrin ṭhanmi hna zong zeitluk in khan nan lawmh ti ve mi kha nan le lawmhnak um ve fawn cu ei lawmhnak ai ton tikah khatik khan Pathian rian ṭuantu hna kan ca zong a nuam tuk e cuti ṭhiamṭhiam in hnupi ah kumkul ro hnu ah Vancouver Chin Baptist Church nih kum thong hnih le kum khua ah khi vei ah siklu saih in ka sawm Le cucu kan hlasak thiam Monica Uk le Lili Mual Hlun khi kai sawm hna an rak kal. Tuzan i hla kan sakmi na bia chungah um a nuam timi hla kha kha lio i a rak laar tukmi hla a si. Nunnak ah mi nih kan sak tik i nunnak taktak i mi thinlung a coih tukmi hla rak si. Cucu kan hla sak thiam hna nih hla man sakpi hna le Pathian bia nih, o Pathian hla nih a kan ciah hnu ah khan thawngṭha kan van tuh tikah cun lei a ro tukmi ah ti kan van toih i lei kan thuan i thlai kan thlak bantuk a thlang cang bia le hla cu an kal ṭi le cu tikah cun cu lio ah cun zuding taktakmi minung pali an pianthar an hrin ṭhan cucun mi tampi hna cu cawnpiaknak a ummi cu hrin ṭhannak fiannak an hmu i a nuam taktak i Ka chim duhmi cu tuzan ah hin vai ah Khrihfa kan sinak hi thlennak kan ti ve taktak hi pumpak cio nih kan fian lo ahcun ti Khrihfa si a nuammi tlawm tuk. Biakinn kai sawh kai cu nuam lo tuk. Mu, cucun atu bantuk hna i suimilam pahnih dengmang hna mawṭaw mong i i puhmi hon cu nan i ngaih kho la lo a har tuk. Sihmanhsehlaw tuzan ah kan hlasak ning ka ruah tikah Pathian nan duh ti hi ka fiang. Hlasak a nuam, kan fale pawl hlasak hlaremh a ṭha. Cucun program ai dawh. Tuzan in mitlawm kan si ko nain ai dawh tuk ti kha chim ka duh. Zeicah cun Pathian zumtu si cu mitlawmte rak si zong a in ti. Thlarau thiang nih lam a kan hruai caah a nuam ko. A nuam bik a rak si timi kha van chim ka duh. Cucun nizan i ka chimmi Jesuh Khrih cu zakhat ah zahat vei ah minung a si zakhat ah zakhat pathian a si ti kha nizan ah ka chim cang ka ti tu zan ka van nolh ta ruat man u si ti nizan ah cun Galilee Jesuh Khrih a tlon le lio na kong ka chim in cu cu ka nolh ti lai lo sihmanhselaw Galilee Jesuh Khrih kha pumsa bak in a tlong lem ti mi kha cu ka nolh ṭhan le cu ah cun zeidah si ti ah cun Tuchun i kan biakmi Jesuh Khrih minung kan sinah khi zei kan ti lai khi minung ah Pathian a hong cangmi si Pathian kha si ko le cu Pathian minung ah a hong cang timi kha ghost incarnation si khi zumh a har ngai i theology a har ngaimi si Pathian hi minung ah hong a cang timi kha zei ruang ah dah ai can timi cu nangmah le keimah kan dawt i nangmah le keimah nih kan hngalh khawh dingin vulei ah minung a hong sak i Mary chungin a chuak i Bethlehem a chuak i Nazareth ah a ṭhang i cuticun Galilee rili kam ah thawngṭha chim a hnuah Judah ram thlanglei deuh ah khan thawngṭha chim le cucaah cun tuchun tuzan ah hin mino caan hman a si caah chim ka duhmi cu ti Jesuh Khrih hi kum sawm thum a si ah a Pa Pathian rian ṭuan i kum sawm thum le kum thum a si ah vailam cungah kan sual khamhnak ca ding a thi. Tuzan ah ai khawmmi hi kum upa nan um bak lo. Jesuh Khrih Pathian Fapa si, Pathian kha minung a cangmi si, Pathian a si, cu Pathian cu kan sinah ai phuan tikah hin Jesuh Khrih kum sawm thum le kum thum a tlanval ca lingte du a nun lio minung sinak in cohlan ti awk a ṭhat lio te ah vailam cungah nangmah le keimah khamh awk ca dingah a thi. Mino sinah voi tam ka chim, mino sinah voi tam ka chim, Cucu khi kum thong hnih le kum hlei sarih lawngtlai i vulei cung lai mino Chin mino tonnak kan tuah zong ka chim cang. Jesuh Khrih hi kum upa mi kan ca zongah kan cohlai khawh tuk. Mino ca zongah cohlai khawh tuk a si. Amah ṭhiro a simi ca le bangah cun minung kan sinin lang selaw a ku in kan kuh lai, a el lai lo. ṭha tein a kan chawnh a kan chawnh ding ka si. A Pathian sinak kha fak tuk in kan van lak ahcun le minung kan si ter lo tu ahcun a dawtnak man hi a fak kho lo cang. Minung sining tluk in kanmah bantukin minung a si ve i ti kan cohlan khawh lawngah khan Jesuh Khrih vailamtahnak hmual hika i thawngṭha kan relmi thawngṭha hmual zong hin hmual a nei. Zeicaah? ruat hmanh na sala te Jesuh Khrih he kum sawm ruk hrawng a simi pa khi va si sala vailam ah tar hna sala tuzan mino nih tuzan patung no le nutung no vialte nih aho hmanh in nan cohlang la lo nan cohlang duh la lo zeicah Hi ti hmanh kan ruah lai oh ha lai vei ah hi ka US ram thongkhat sakua sawm kua kum khat i kan hong phanh ah hin cun Kawlram i khi vei ah life average khi kan nun khi kum sawm nga le kum nga hrawng dawh a si ko cu. Tlawmpal hong chang le tu sawmruk le kum nga si cang heo kan van nei deuh cang le Kawlram khi hi ka cun kum sawm kuan an nung hi ti ko seh a ṭhan hman senior age hman an van ṭhan pa duh cu mu Le cucaah cun ka chim duhmi cu kan Bawipa Jesuh Khrih hi vailam cungah kum sawm thum le kum thum a si duh a nunling tiah vailam ah rak that hna hlah selaw rak thi hlah selaw aho zong nih Pathian fapa Jesuh Khrih kha kan cohlang kho lai lo kum sawm ruk hna thi selaw cu thih caan a cu khi zei kan ti lai a kum a tling cang khohlam a si kan ti lai kan cohlai lo sihmanhsehlaw Jesuh Khrih cu minung mino te si bu ah thawngtha kan chimmi pa Pathian kong kha fiang tuk in a kan chimh hnu ah cu thawngtha kan chimmi cu vei tuah sernak in khuaruahhar thil tampi he rian a tuan hnu ah kan sin in vailam ah tar thah a si hnu ah van ah a kai. Cucaah cun Jesuh Khrih tu zan ah hin kan biakmi Jesuh Khrih hi historical Jesus an ti mu. Minung kan sin bak ah minung sining te ai ṭawm i a nungmi si timi kha a si. Cucaah cun cu dirhmun thei bu te cun nihin ah tuzan ah hin a kan khamhtu Jesuh Khrih hi zeitluk in dah kan cohlang zeitluk in dah kan caah hitihin ai hman nunnak a pek timi hi tuzan ah thawngṭha taktak ah van chim ka duhmi cu a si. Caan zeimawzat cu ka kal cang nain ka van kal deuh ko lai. Cucu zeithar si tiah cun tuzan thawngṭha kan relmi cu uh, Paul nih cun fiang tuk in Rom a ngan pakhat hlei ruk ah uh, thawngṭha bia cu ka zahpi lai lo a ti. Thawngṭha bia kan zahpi cu Jesuh Khrih zahpi kha a si. Jesuh Khrih cu zahpi lo dingin kum sawm thum a si a Pa Pathian rian ṭuan i kum sawm thum le kum thum a si ah kan ca nunnak pek. Cu nunnak a pekmi cu vawleicung sual mui lakah a tlong lenmi kannih kha Zungzal nunnak kan co ve khawhnak hnga dingah vailam cung i kan nunnak kha khi vai ah vailam cung i a thihnak kha kan nunnak kha a kan tlanh i vailam cung a thihnak nih khan kan mi kha kan tlanh caah cu thawngṭha cu Paul nih fiangte theih hnuah ka zahpi lo tiah a timi kha si. Le cucu Tuzan ah hi thawngṭha hi kan zahpi sual maw? Hi Jesuh Khrih hi kan zahpi sual maw? Ti zong kha van ruah awk a um. Zeicahdah thawngṭha bia cu zahpi lo ding a si tinak cu Pathian ṭhawnnak kan hmuhnak kha si ca a si. Jesuh Khrih thawngṭha hi Thlarau thiang in kan hmuh. Cucu Jesuh nih Johan Thawnghrang an hleili a hme kul le ruk ah fiang tein a chim. Bawmtu thlarau nan sinah khan ka van thlah lai ti. Cu bawmtu thlarau a rat tikah cun kan cawnpiakmi vialte hna hi nan lung an pemter hna lai. Tuzan ah hi Jesuh Khrih nih cun a thih hlan ah cun bawmtu thlarau kha a ra kho lai lo. Ka thi hi a ṭha. Bawmtu thlarau kha ka thi ah cun ka van thlah lai i cu nih cun kan chimhmi vialte hna nan lung an pemter hna lai. Tuzan ah hin ti a hrin ṭhanmi lawngte nan si lai ka zumh. nan hrin ṭhannak kha zeidang ruang si lo thlarau thiang ning bawmtu thlarau nih khan lungpemnak hngalhfiannak an pek hna caah khan si cu lungpemnak hngalhfiannak neih lo cun Khrihfa kan sinak cu hram ai thawk kho lo Jesuh Khrih nak ka tlang ti kha ai thawk kho lo le cucaah cun ṭhawnnak kan timi thawngṭha hmual timi thawngṭha ṭhawnnak le Paul nih Korin khuami hna sin i cakuat nih Korinko thatang han pakhat hleiriatnak hi vailamtah na cung i Khrih a thihnak kong hi a tlau lio lengmang mi hna cun pakpalawng a si a ti le cucun hika i Reverend James Hang James Hangoy nih a van leh ṭhan mi pakhat ah hin cun hruhnak bia a si a ti. Cu vei ah a leh lehmi kha Baibal cu version tampi um cah te hi a lehmi kha uh, Revised Standard Version kha a lehmi si hruhnak bia si thawngtha kan ti lengmang mi le kan apum lengmang mi le hi ti i kan aupi lengmang mi le hla kan sak mi vialte hna zong hi Cu Thlarau Thiang nih khan hngalhfiannak a kan pek lo ahcun kanmah pumpak zong nih ka hrin ṭhan ti hi Jesuh Khrih ka he kan i pehtlai i Jesuh he pehtlaihnak kan neih caah Jesuh Khrih ka zumh caah kei hi hrin ṭhannak ka hmu ti kha fiang tein ka dang hngalh ve lo ahcun vailam tahnak thawngṭha kan timi kha vailam cung in na caah a thimi le ka caah a thimi Jesuh Khrih kum sawm thum le kum thum i tlangval note a thimi a thihnak kha pakpalawng hruhnak bia a cang cucu mi tampi hna nih thawngṭha hmual kha kan theih lonak kha a si tawn le cucah cun zeicahdah Jesuh Khrih hrimhrim zong hi vailam cung an tah lio ah misual pahnih karlak tengah a thi mu Misual pahnih hi theng vailam an tah cio. Le hi kong hi Jesuh Khrih thihnak kong hi te vai ah a thi te ding mi a si na cu Genesis a ngan pathum a hme hlenga khan fiang ten ai tial cu Genesis a ngan pathum a hme hlenga cu evil Adam an sual ruangah Pathian chia ser an ton si cu ahcun fak khun in A tukforhtu hna Satan rul i a langmi kha Pathian nih chiat a sirh lio khan nangmah le minu nan i hua lai. Na tefa le a tefa nan hua lai. A tefa mipa ti lo mu. Mipa nih hin na lu an rial lai i nang nih a kedil kha na cuk lai ti cu. A chim duhmi cu minu nih fa hrinmi nih hin na lu an rial lai ti kha Genesis ah nan pathuam he hlei nga gospel a simi he a chim cang nangnih cu kenil na cuk ko lai timi cu vailam ah hin na thah ve ko lai vailam ah hin harnak na pek ve ko lai nain setan kha setan kha vailam ah Jesuh Khrih thahnak nawl a pek ko ka ti lai mu Zeicahtiah thah lo awk a ṭhat lonak cu nangmah le keimah kha misual kan si caah misual mi hna khamtu cu Pathian nih cun a khaanmi si caah kan si. Vulei ser hla dah biathlam in kan chim ahcun thah cia Pathian tufa timi kha biathlam Johan thawng Johan biathlam i a ṭialmi kan hmuhmi kha vulei ser hlanah zeizong vialte ser a si hlanah kan Bawipa Jesuh Khrih kha nangmah le keimah caah thlah ciami Pathian tufa Pathian thinlung ah thah cia dingin timhtuah a si cang caah kan si. Minu le mipa e, a tam le e, evi an van sual tikah Satan sinah, rulpi sinah fiangte in Pathian nih a van chim khawhnak cu Mary chung a chuakmi Messiah nih na lu an rial lai i nang nih cun vailam ah na tar ve ko lai tiah a rak timi kha si. Cu Jesuh cu Genesis chung lawngah chim a si. Cuti ṭhiamṭhiam in a taktak in Judah ram Galilee ah a hung ṭhang lian i hi Baibal a tlinnak cu Calvary ah a tling. Khati bantukin Calvary ah an thlai lioah misual pahnih karlak ah khan uh, thlai a si zei ruangah he hiti hin uh, misual pahnih karlak theng theng ah thlai si ti mi kha biahalnak tuan ka khin vei nih cun uh, sing thomas aquinas nih cun hitin a rak ti jesuh khrih cu khi Vailam cungah khan kan caah khan chiatset a si ve. Cuti ṭhiamṭhiam in kannih cu khamh kan sinak dingah misual lakah khan misual tha in thah a sinak a si. A van fian har deuh maw cucu. Khi Jesuh Khrih cu vailam ah khan kan caah chiatset a si. Mu, vailam ah thah a si. Cucu zeicahtiah cun khamnak kan hmuhnak ca ding a si i khamnak kan hmuhnak dingah misual lakah khan Jesuh kha misual ah canter in vailam ah thah a si tinak kha a langhter e ti. Cucun cu lawng si loin an ti ṭhanmi cu Jesuh Khrih cu vawlei caan a dong tik zongah biaceihtu a si lai ti kha a si. Vulei mi vialte bia kan ceih te lai i misual karlak i ai thlai lio ah a kehlei kam i a ummi misual pa nih cun a neh sawh nain a orhlei i a ummi misual nih cun vanram na pennak na phanh tikah ka philh hlah remember me ka philh hlah tiah misual bak a si vemi nih cun a rak ti Khatlei kam ah cun Jesuh Khrih kha khatlei orhlei misual nih cun Bawipa na pennak na luh tik ka philh hlah ti i Jesuh Khrih nih nihin ni ah paradise ah keimah sinah na um ve lai tiah a leh colh. Khatlei kam nih cun Jesuh Khrih a rak nehsawh. Cucaah cun Jesuh Khrih hi vailam cungah misual pahnih karlak ah thla i sinak cu biaceihtu si lai le hi ah hin pei misual pahnih lakah thleidannak khati biaceihnak um le vanram paradise a comi le a co lo dingmi misual cu ṭhen kan si cu a ti le Johan Thawngṭha a ngan pathum Nicodemus he bia na ruahnak khi rel ahcun Jesuh Khrih zum ahcun cucun biaceihnak kha a si cang ti kha a van i ṭialmi kha nan hmuh lai. Le cucaah Kha ti bantukin kan Bawipa Jesuh Khrih nih a har bikmi thihnak tuar in misual nangmah le keimah a kan dawt i a orhlei kam ah a ummi misual bantuk kannih cu Bawipa ka philh hlah a timi kan si hi mivan ṭha mivan ṭha ti hi cu kawlho lah mivan ṭha ti hi cu khi a ṭha lo in ka ti le ti kan missionary pawl nih vei ah khi kongci a si ee, vale sin a si ee, thluachuah a si ee ti hi a ṭha an ti le cu cu ka an bia nih cun ka van a van kha vei ngai a van ka thinlung a van ka pek ngai a van ka fianter ngai mi van ṭha ti sawh khi cu khi holh sawhsawh deuh a si ti hi bantukin Pathian nih kannih ve zong kha amah hngaltu i a kan ser i Jesuh Khrih na thihnak kong taktak hi bantukin kannih zong a zum ve i nihin ah paradise ah na um ve lai timi kan si hi zeitluk in dah a sunlawi cu thawngṭha cu kannih nih cun Pathian vel ruangah khan Paul nih cun nan hnu a si khamhnak nan hmu a ti. Efesa ngan panga o a ngan pahnih a hme pariat ah nan zumhnak ruangah hin khamhnak nan hmu Pathian vel in khamhnak nan hmu nanmah tu a sirnak salo Pathian laksawng a si laksawng ah khamhnak he Pathian nih an pek hna a ti Cu thawngṭha cu zapi awk a ṭha lomi thawngṭha a rak si caah khan si. Cuti ṭhiamṭhiam in Isaiah, profesa Isaiah nih fiangte in a rak chim i a ngan sawmli pathum, a hme pasarih ah minung hi Pathian sunparnak ca dingah sermi an si ti kha fiangte in a chim. Nangmah le keimah cu Pathian sunparnak ca dingah sermi kan si i Cucu Paul zong nih fiang te Rome ngan hlei khat sawm thum le paruk ah khan Pathian sunparnak kha kannih zong ai hrawm ve mi kan sinak cu fiang te la chim zeitintiah thil vialte le thil vialte he amah sin le amah thawng le amah ca a um mi an si zeizong vialte he amah ca a um mi an si kannih minung zong Bawipa ca kan si Cuti ṭhiamṭhiam in sunparnak cu amah sinah um caan cin ko seh a ti. Pathian kha sunparnak ngeitu si kannih zong kha amah caah a sunparnak ca dingah kan sinak kha langhter i cuti ṭhiamṭhiam in thawngṭha kan zumhmi he hmual a ngeimi a si. Cucahcun tuzan ah A donghnak ah chim ka duhmi cu zeitluk in dah mi thluachuak kan si hi khual ram ah chawva suimun in thluachuah van luhnak tam tuk kan hmuh pinah hmailei ah cun hika hi business a ngeimi nannih hna cu Pathian ram caah miphun caah kan thinlung kan i bochan cia hna i Pathian zumtu tu zan bantuk in Bawipa thangṭhat khomi kan si cu a lianngan tuk a sunglawi tuk zeitluk in thla ai dawh a ṭhat hi vialte he kan caah nan caah a sunglawi tuk i Pathian sunparnak langhtertu dingah vulei cungah chawva suingun zong in thluachuahmi si. Cucun Pathian zumhnak zong in thlarau zong thluachuahmi si cu Pathian thluachuah lakah a sunglawi bikmi laksawng pawl nih laksawng Pathian laksawng nan hmu timi a tingcotu nan si caah Pathian nih an dawt khun hna. Hi Pathian dawtnak cu nan nunnak ah susi nan tuahpa zongah nan re thei tuk lio zong Bawipa na ṭha tuk nan thinhan pa lio zong Bawipa na ṭha tuk ti ko mu thinhan kha cu Satan rianṭuannak si lo ti Bawipa na ṭha tuk hi tluk in thluachuahnak ka pek hi kai lawm ko tiah ti ko law nan depressnak nan phurihnak zeizong vialte cu Jesuh Khrih nih an chawn cangmi hna kha fiang tein an theihter ko hna lai Pathian nih thluachuah van duhnak kan pekpiak seh.